Chinsese. Chinsese chigakarocha kana siasa ya Gusii bono yachakire kobwata nse. Onge erio agotebia abasacha bonsi ebi baria bakoboria obogabana, Mokae kando, nere omosacha bo nekebegi. Amani ache onge eri. Aye momanyi. Momanyi noigwete. Richard.

Machiko ane are moganyete abanyaribari. Nimboorokererie Nyasae abaseseni. Ongeri. Machogu agoteba ng'a egento eki nere egekogera egasi nare. Amanio ache machogu. Naki komoranche ekero abanto baminto korwa chiache mpaka masaaba babwatane amo, bamocha n'abanto baminto ba Kisii County, bagateba ng'a Machogu nore chinguru, nore ebiteng'e, naende twarorire ngwakorete egasi y'eserikari nore eriiso, nore eriiso, nabo okorora ebinto ase bikogenda gochia, mbwanchie engaki ere motwe ochie gotoraa buna egavana.

Omoke naro omogaaka. Tontagete mbao amang'ana amenge omogano. Omogano toengo. Gose. Ee. Abaguche. Abaguche nabanyari bari be. Iga ndatiga abanyari bari. Otige abanyari bari bonsi. Abaguche bori. Abaguche. Ehe. Ee. Bono inchegete ngoakera ase ekerongo eria harenge chinguru. Kwana aa, toboa aa. Bono inchegete ngoakera ase ekerongo eria harenge chinguru.

aarome inki akorika. Gete emiaka yaye yatebire ng'a onge eri genda ka, eyio tari intwe twamo n'engaki ere bo, onye onge eri nomochokoro oye are gotoa, igo nabo twagoteba ng'a ombeke eritogo omochokoro oyio, erinde tomoe chikura. Bono onye narenge primary naende moroche buna ande, ekero aende primary onge eri okoria esukuru, orikurwa egasi, mpaka bono naye tanya goisanera, tiga ategerere kabisa.

Profesa, abagaaka bagoteeba baria bagokobete mwaka tamani bagoteeba ng'a yaya bori, genda ka, ee, igo ee, amasikani bakoete obosene tochiire nka, ee. Simba, monda goteeba ng'a twebange amang'ana aya arire, bono inwe banyari ganya amachiiko. Igo. Nonsi naboigo? Ee. Abanyari bange nonsi nabaigo? Abanyari baari. Naende amachiiko ande natokoganya?

Yes! We know the politics of minimizing other people's excellence Eh! is a politics we hate. Ainuka rwao ne siasa ye binyoro tiga toraraake esiasa ya kimataifa yaani ye ense y'omonene bw'ense etienyi yaroche. Nore tayari tokoa ekero geke gose bono ogo nagokora egosori? Egasi nore? Inwe ontige iga ekiagera ngoteera abanto botambe ng'aki Eh! Nairobi aria tari mbaraachete gose nchirori nkobara. Egasi ngokora oo.

Ee, Jomo o Mzee. Ng'aki agoteba, Jomo gari iga, gari iga, bache bakaransereria Jomo ensemo. Babera aria iga ang'e na irungu, ee, geta. Alafu. Na inche buna nkobatebi iga, abagusii baminto. Ee, botagosoka. Oyio mosinto o Jomo, nao nkaranse ensemo. Oo, igo ng'a amang'ana a Kunam Vile. Momaete buna abanto bagocha bage, babe abanyamesira. Ee. Momaete buna abanto bagocha bage, babe abanyamesira. Otaete koba omonyamesira. Gete igo ogotegwa kwarabogorie gekaabwo amatuko make. Ee, kwaba gori kwarora ng'a mote ki oria atwa, kwana komanya, ee, ng'ai aria akire kera, kwamanya, ee. Mwaria aye gwacha kwao Monyamesira. Aa, igo bono. Bono egasi eyio nero ngokora amatuko aya. Aya, ee, nero eyio ogokora y'okoimokia egekabu ki'Omonyamesira. Buna agontebia egekabu keria ng'a, Yabogori togende gochia. Koimokia. Inche nabogori, gose motagete ngetige. Omogaka oyo okogamba ase are. Ee. Noria ore magega ate iga aiga okorokwa Raila Odinga. Ee, Jacob. Ase bare. Ee. Raila Odinga Ee. na Uhuru Kenyatta Abwo noore. inse bare. Ebirande nabio age nogoa chinche bakworokia ng'a iyo okoruta gochia. Egekabu ekio mbaragia chi'omokengo kebogori. Gaki ngocha koba Omonyamisiri antake ebogori ime. Achi. Kebwate kabisa rende igo nokebwatire boronge gose igo gwatugutire. Nobwatire amachiko onsi? Goika nka ebogori gose oro tari boigo? Igo nochogete ebinto mbuya origerereti. Inche tingokwana kende. Ee. Inwe nabanto abang'ai nigo ng'onyigwete. Okay, igo nore tayari aye gotoigure.

Shida tu kidogo amepata ni kiburi kidogo imeongezeka. Inwe ontige igo ekiagera ngotiga abanto botambe ng'aki, Nairobi aa tari mbara achete gose nchiro oria nkobara. Egasi ngokora oo. Na madharau. Hiyo akiwacha basi tunaweza tu kuendelea mbele. Yaani gaki tiga mbaborie abanto baminto buna momanyete inwe. Gaki inche nomonto oraakera amatiti. Echio ne chinsese, James Gichana. Echio ne chinsese.